Исәнмесез, минем исемем Гүзәлия һәм мин экологичны Казан активисты. Без Казанда экологик чаралар оештырабыз һәм мин шулай ук катнашам. Бүген лекция барышында файдалы, гап-гади экологик гадәтләр турында сүз барыр. Үз тормышыбызда аларны кулланып, файдаланып, ничек тормышыбызны һәм Әйләнә-тирә мөхиткә карата сакчыл карый алабыз. Кешенең әйләнә-тирә мөхиткә карата нинди тәэсире бар? Санап әйтеп карыйк. Чүп проблемасы актуаль. Билгеле, шәһәрләрдә чүп полигоннар бар һәм кеше, шәһәр кешесе үз өеннән чыгарган чүп кая китә? Билгеле чүп полигонына һәм Чүп полигонында кәгазь, пыяла, пластик, органик калдыклар бергә ята һәм бергә кушылып химик процесслар барлыкка килә. Әлбәттә, су, һава, җир пычрана, агулана. һәм кешенең тазалыгына тискәре йогынты ясала. Кеше саны арта бара һәм яңа әйберләр ясала, чүп саны арта. Билгеле, чүп мәйданы ел саен Россиядә Мәскәү һәм Петербург территориясенә тиң булып үсә. Яңа әйберләр эшләнә, шулай ук табигать ресурслар алына, нефть, газ, су, электроэнергия, болар барысы да кирәк яңа әйбер эшләгәндә. Һәм кайбер әйберләр шул бер 10-15 минут эчендә генә кулланыла. Ел саен телефон кемдер талыштыра. Кирәкме ул? Мәсәлән, бер футболка ясар өчен 2300 литр су китә. Бу бигрәк күп. Һәм ел саен без Экобурыч дигән көнне билгелибез. Экобурыч көне нәрсә микән ул? Экодолг русчасы. Быел август аена килде, былтыр июль аенда. Димәк, гыйнвардан башлап август аена кадәр без шул хәтле табигать ресурсларны кулландык, күпме җир шары бер ел эчендә торгыза ала? Димәк, без бик күп әйбер алабыз, табигать ресурсларын алабыз һәм аны кире кайтарырга кирәк. Шулай кеше эшчәнлеге аркасында җир байлыгы, биотөрлелек югала. Тагын бер мәсьәлә бу микропластик. Пластик кечкенә микрочастицаларга бүленеп, суны, җирне, һаваны пычрата һәм билгеле фәнни тикшеренүләр бар, ничек кеше организмында, шулай болыкта микропластик тапканнар. Шулай ук океанда пластик утраулар бар һәм космоста чүп очып йөри. Бу барысы да кеше эшчәнлегенең негатив тәэсире. Әйдәгез бөтен цивилизация уңышларын ташы һәм таш гасырына кайтык. Юк, әлбәттә, минем төп фикерем шул түгел. Әмма үз тормышыгызда гап-гади экологик гадәтләрне куллансагыз, табигатькә, әйләнә-тирә якка һәм үзегезгә файда булыр. Шул проблемаларны Zero Waste дигән концепциясе хәл итә. Zero Waste татарчасы калдыкларны исраф итмәү. Zero Waste концепциясе дә ул Европа һәм Америкада бик популяр һәм хәзерге вакытта Россиягә дә килгән һәм безнең Казанга. Zero Waste концепциясе биш өлештән тора. Беренчесе, мәсәлән, ресайкл, калдыкларны эшкәртүгә җибәр. Калдыкларны эшкәртүгә җибәрер өчен аларны аралап җыярга кирәк. Кәгазь аерым, пластик шешәләрен маркировка буенча бүлеп, шулай ук пыяла аерым, металл һәм башка калдыкларны аралап җыеп эшкәртүгә җибәрәбез. Әлбәттә, экологик яшәү рәвешен башлаганда гына пластикны җиде төркемгә бүлү бик авыр. Шуңа күрә иң җиңеле пластик шешәләрне һәм, мәсәлән, шампунь һәм башта химик һәм косметика шешәләрне җыеп, сезнең йортыгыз янында торган пластик сеткаларга ташлау. Шул пластик сеткалардан специаль машиналар чыгаралар бөтен җыелган пластикны һәм эшкәртүгә җибәрәләр. Икенче киңәш, Макулатураны аерым җыеп була. Бу кечкенәдән безгә билгеле булган бер гадәт. Һәм шул гадәтне, гадәтне кире кайтарсак була, чөнки макулатура бик җиңел җыела һәм бик күп җирдә аны эшкәртүгә җибәрергә була. Шулай ук бик җиңел куркыныч калдыкларны утилизацияләү, мәсәлән, лампочкалар һәм батарейкалар, аларны өй янында торган бакларга ташларга ярамый, чөнки алар куркыныч дигән калдыклар. Шуңа күрә зур кибетләрдә специаль контейнерлар тора һәм анда калдырып була лампочкалар һәм батарейкалар. Аннары Челябец дигән шәһәргә бөтен батарейкалар бара һәм аларны эшкәртәләр. Батарейканы җиргә ташласагыз, бөтен җир агулана һәм, әлбәттә, хайваннар һәм үсемлекләр юк булалар. Шулай ук безнең өйдә бик күп, бик күп киемнәр була һәм кайбер киемнәрне без кулланмыйбыз. Шул безнең шкафта ятканчы, бәлки, икенче кешегә биреп була. Һәм шулай эшкәртүгә җибәреп була киемнәрне. Бу беренче принцип recycle, эшкәртүгә җибәр һәм икенче принцип килеп чыкты. Reuse, повторно используй. яңадан куллан. Һәм, мәсәлән, ки киемне шулай ук икенче кешегә биреп була, хәйрия фондларына, шулай ук Авито, Фримаркет, онлайн һәм офлайн бар һәм башка ресурслар, киемнәрне, төрле әйберләрне алмашынып ул ресурсларда була. Шулай экологистлар секонд-хенд кибетләрендә киенергә яраталар. Безнең шәһәрдә алар хәзер күп, второе дыхание, свалка һәм башкалар. Нишләп бу яхшы практика, яхшы гадәт? Чөнки Киемне ясаган сәнгать ул иң зарарлы безнең җир өчен. Ел саен сезон өчен берничә тапкыр яңа киемнәр чыгаралар һәм миллионнап яки чүп полигонына китә, яки бер елдан соң кимичә кеше ташлый аны. Әлбәттә, яхшы әйберне алсак, еллар буе аны куллансак, бәлки икенче кешегә бирсәк, бу безнең өчен һәм җир шары өчен бик файдалы булыр иде. Шулай ук реюзның тагын бер принцибы бу ремонтлау. Мәсәлән, сезнең телефоныгыз, бәлки ноутбугыгыз ватылган. Сез аны ташлап, яңаны аласыз. Ноутбукны һәм башка техниканы ташларга ярамый, шулай ук куркыныч калдыклар, аны специаль утилизация компаниягә җибәрергә кирәк. Һәм яңа ноутбукны алганчы, бәлки искесен ремонтлап була һәм шулай ук акча әзрәк кирәк булыр. Шулай ук иске әйбердән яңа әйберне эшләп була. Мәсәлән, иске чаршаудан сумка тегеп була һәм шул сумка белән кибеткә йөреп пакеттан баш тарттыгыз. Бу икенче принцип иде, реюз. Зероснен өченче принцибы reduce, сократи использование яки куллануны кимет. Мәсәлән, тешләрне чистартканда суны киметегез, Сезгә кирәк булмаган очракта электроэнергияне, суны кулланмагыз. Шулай ук икенче ягы бар, экономия. Платежкага әзрәк түләрсез ел саен, ай саен. Шулай ук аш пешергәндә чамасын белегез. Кайбер очракта без күп итеп пешерәбез атнага, әмма холодильникта калып, Беркем ашамый һәм аннары ташлыйбыз. Ә кайбер җирләрдә кеше ачлыктан үлә, бәлки, чамасын белеп, пешерергә кирәктер һәм һәм органик калдыклары чүп полигонына килмәс шул очракта. Шулар кибеткә барганда план тезегез. Кирәк булмаган әйберне алмаска кирәк. Мәсәлән, кибеттә сез күлмәк алганда, сезгә ун пар носки ташлама буенча бирәләр. Уйлап карагыз, ун пар носки сезгә кирәкме? Кирәк булмаса, калдырыгыз. Ташлама булса да, бу сезнең өчен артык әйбер һәм аны алмаска була. Зероэснең дүртенче принцибы, рефьюз. Откажись от ненужного, откажись от одноразового. Бер тапкыр кулланыла торган әйбердән баш тарту. Мәсәлән, көн саен без пластик шешәдә яңадан су алабыз. Ләкин сез бер тапкыр пластик, бәлки металл, пыяла, шешә алсагыз, үз иегездән су тутырып үзегез белән ала аласыз. Димәк, бер яктан экологик гадәт, икенче яктан экономияләү. Шулай ук пакеттан баш тартыгыз, мәсәлән, үзегез белән рюкзак, букча һәм экомешочеклар ертып була. Шул пластик пакет урынына аны кулланып була. Аннары бахилларнын шулай күп тапкыр кулланыла торган вариантлары бар. Аларны үзегез дә тегә аласыз, мәсәлән, иске зонтиктан. Реюз принцибынын тагын бер ягы. Әлбәттә, өйдән чыкканда күп тапкыр кулланыла торган әйберләрне онытмагыз. Мәсәлән, күп тапкыр кулланыла торган стакан. Ул кәгазь һәм пластик стаканчик урынына бик кирәкле әйбер. Шулай ук букчалар, бахиллар бәлки сезгә кирәк булыр. Бу экологистларның иң төп дуслары. Zero Waste-ның бишенче принцибы роут компостирование, компостлау. Экологик яшәү рәвешен башлап җибәргән кеше өчен бу бик авыр гадәт, ләкин бик мөһим. Без шәһәрдә яшәүче кешеләр, бездә компост чокырлар юк, Бездә бакча юк. Нишли алабыз? Беренче яктан диспозер куеп була раковинага, икенче яктан вермиферма эшләп була. Бу кечкенә генә бокс. Шул кечкенә боксны җир белән тутырабыз һәм чалчыннар кертәбез. Шул чалчыннар бик файдалы һәм безгә булышалар органик калдыклардан компост ясарга. Аннары сез туганнарга, дусларга бүләк итә аласыз һәм алар үз бакчаларда компост удобрение буларак куллана ала. Шулай ук үз егездә гөлләргә аларның җиренә салып була. Шул гадәтләрне куллансак, zero waste гадәтләре reuse, reduce, refuse,